chetsika namagariro evanhu vechishona nhasi takanangana nemusoro unonziwo kunyengana kwekare ndatenda pasi chigare vairoorana vamatongo Mukomana aitonyenga musikana waanoziva, ane tsika namabasa aanoziva uye vabereki vaanoziva zvose zvose nomutupo wavo nokwavakabva. Dzimwe nguva anenge achitova mwana waakakura naye vachibika mahumbwe vose. Kumwe kuwanana kwaitobva pamahumbwe ipapo vanhu vachingoita sokuseka kuti uyu mukadzi wanhingi zvotopedzisira zvave chokwadi pakuyaruka kwavana vacho kazhinji mukomana aizosara onyenga musikana noku nokunzwa kurumbidzwa kunoitwa musikana wacho navakuru vake obva aona kuti ndikawana mwana uyu ndingafadze vakuru vangu musikanawo ndizvo ndizvo aitonzwa zvinotaurwa namadzimai nezvavakomana vakatsaukana pamwe nemabasa avo ndizvo saka pachishona zvichinzi kuwana ndimbuya unonzwa mai dzichiti, Ah, mwana wavamutonderi ndiye munhu chaiye. Ukaona, ukaona, ukaona mwana wako awanikwa no, nouya unobva wanzwa mwoyo kuga, ku, kugadzana nokuti anoziva, un, anoziva kuti mwana wangu wagarika mwana wangu wagarika iko kurima kuri paya chairambidzirwa navakuru kuwana musikana wausingazive kana kuwanikwa nomukomana wausingazivi ndechokuti munhu wacho anogona kunge ari simbe panenge, panenge pasina anozviziva anogona kuve ane muromo kana kuve munhu wousiku kana kuve nomudzi eh, nomudzimu nemashavi zvisingaziwi eh, shumo yazvo pasi chigare mukomana aiti kana ada musikana aituma gwevedzi rake kunosvitsa shoko rorudo kwaari izvi zvaiitisa kuti musikana ari kunyengwa wacho ataure akasununguka zvokuti kana ainge asingade mukomana wacho hazvaimuremera kutaura zvikonzero zvacho dzimwe nguva mukomana aigona kunyenga omene zvaizoitika ndozvokuti kana po musikana wacho achimuda zvaimuremera chose kuti amutaurire pameso kuti hongu hangu uh, ndada kazhinji pakunyenga paishandiswa gwevedzi kana kuti eh, kana kuti rumidzi munhu uyu ainge ari hanzvadzi yomukomana nyakunyenga kana vatete vake kana umwewo zvake munhukadzi anenge achiwirirana nomukomana uyu Gwevedzi raiti ranzwa nhuna dzomukomana pamusikana waanenge adoma raibva ratanga kuwirirana nomusikana uye nokutanga kumunyenga zvaiitikawo chose kuti jaya riende iro pauzima kunopira nhuna dzaro kuna mai vomwoyo Vakuru vanoti rume risinganyepi hariroore. Mukomana aiti kana asangana nemhandara yaanoda aibva adetemba nokuzavazava namazwi anofadza nokusekenyedza ah, chimhandara chiya. Aiedza kupa manyemwe kumhandara nokuzavazava kwake munheketero dzorudo dzinobva mumwoyo chaimo ipapo musikana zvaibva zvamugura mabvi e, pedzeka wonzwa a bva ndada hangu zvinenge zvatogombera ipapo rume rine nduri nenendyari dzaibaya mwoyo raiwana pasina chinombonetsa kana chidiki zvacho mukupfimba umu rai raimuwana ari patsime musikana rigomudetembera nomutauro unomedzesa rute dzimwe nguva zvaiitika kuti hanzvazisikana kana vatete vanyengere mukomana musikana kwavanenge vakawanikwa iye mukomana wacho asingazivi mukomana aitozotumirwa shoko nyaya dzose dzapfumbira kana musikana angoda mukomana mukomana wacho kana gwevedzi aiti anoda kupiwa chindakuda chindakuda ichi chaive chipo chidiki chakaita seshambo kana chipeneti kana chimuti chaicho chipo ichi chainzi chena mwoyo kureva kuti Chichena moyo ndakuda. Chena moyo yakanga isina shura nokuti mukomana nomusikana vaigona kurambana pakangova e, pasina umwe wanopa umwe mhosva yokuti nhai wambondipirei chena moyo kana kuti wakambogamuchirirei chena moyo yangu mushure mechena moyo Kana nyaya dzaramba dzichipfumbira ndipo paizobviswa yainzi nduma. Musikana airuka chuma chomuhuro chinonzi timbwa opa mukomana nenhembe. Izvi zvinenge zvava kuzivikanwa navakuru zvikuru tete wemusikana. Saka kana paitika rambano pakati pomukomana nomusikana uyu yaitove mhosva inotongwa nokuti kurambana kwavo kunenge kwave kupunza chitsidzirano chokuwanana chavakanga vasungirana kumwe Mukomana aibisa nhumbi yake yapamuviri kupa musikana sechitsidzo chake chokuda kumuroora. Nhumbi iyi musikana aisvikopa vatete vake kuti vaichengete vagoziva zvokuita kana chitsidzo chikapunzika. Aiwa, ndinotenda pano ndopaperera chidzidzo chedu chekunyengana kwakare.